Mela, eh, ħaj kulħadd, nispera li kulħadd jinsab tajjeb. Eh, jien Tony Ferrugia, l-strongman, is-sutu nagħmel wili tas-saħħa għal-karità, għal Pitrinu, għal Darbjorn, għal Hospice, għal Motor Autism Center, etc. U issa għandi spektakli li ġej, naqra interessanti forsi għal pubbliku kollu biex jiġi jarana. Dan, dan, uh, dan l-spektakli bil-isem The Battle of the Base, ġifiri dan kompetizzjoni bejn l-strongman kollha tad-dinja kollha. Dawk kollha ħa jiġu hawn, l-istrongmen kollha tad-dinja ħa jiġu hawn u nagħmlu kompetizzjoni bejnietna. Eh, issa dan il-kompetizzjoni ħa jsir fit-tnejn 3 u 4 ta' Ottobru eh, u ġimgħa d-dieqla fit-tlieta fit-Tuesday ħajkun hemm eh, press conference, il-press conference kbira ta' daw, ħajkun hemm l-strongman kollha hemm ġifieri tad-dinja U eh, min jixtieq jiġi dan ħajsir fil-Università ta' Malta fil-Campus Hub fis-satejn. Eh, min jixtieq jiġi eh, you're welcome li xej. Tista' tiġi tu gosmana li ċatti u hekk li xi tagħmel ejja magħna u dan. U mbagħad il-kompetizzjoni propri jibda fit-2 ta' Ottobru. Dan ħajkun hemm l-ewwel ġurnata jsir fil-Baja San Ġorġ San Ġiljan. Ħajkun hemm żewġ żewġ events, żewġ eh, sfidi tas-saħħa. Eh, l-ewwel waħda beach medley, ħajkun hemm ħafna eh, implements jgħidulhom bl-Ingliż implements differenti, sfidi differenti. Mbagħad it-tieni it-tieni eh, challenge ħajkun hemm belly flop challenge, se ħaġa naqa' tad-daq u dak u forsi in-nies jieħu pjaċera wkoll. U mbagħad eh, it-tieni ġurnata ħajibda fit-3 ta' Oktobru. Issa ħan immuvja fil-Kawkara, fil-Fortra Kazli, ħan għamlu il-WM, ħajkun hemm pawk, ħajkun hemm minn kollox, ta' Eh, din ħajkun hemm żewġ events, eh, żewġ sfidi, eh, wieħed minnhom resilience u t-tieni minnhom u combat, ġifieri ħajkun hemm sumo wrestling għatara dawn il-monstri gba jidġewdu eh, u għajkun hemm resilience. Eh, naħseb din ħajkun hemm żewġ kolonni eh, tal-Hercules jgħidulhom u iżommuhom minn iżomm l-iqta ħin tajjeba, ġifieri. U jien ħan għamel xi wirijiet ukoll fuq il-pawk Ġifieri ħa nagħmel xi xi xi eh, wirjiet tas-saħħa antiki li dejjem nagħmel jien fix-shows tiegħi u ta' Mr. Cool, ġifieri eh, forsi forsi wkoll ħajkun hemm Mr. Cool miegħi eh, l-strongman leġendarju Malti ħajjama xi stanz u xi wirt tas-saħħa wkoll għandu 75 issa ma għadu għaddej Ġifri jagħmel dawk li sfidi eh, u eh, l-ikbar strongman f'Malta ġifri għandu 75 eh, wieħed minn l-iktar strongman xef id-dinja wkoll. Ġifri 75 U mbagħad l-aħħar ġurnata ta' din il-kompetizzjoni ħajsir fil-leba ta' Ottobru. Din ħajkun fil-istess post, Kalkara fuq il-Każli. Eh, u ħajamlu eh, sfidi ta' saħħa, strength challenge. U l-axħa challenge huwa food challenge, strongman eating food challenge, ġifiri min jiekaw iktar. Eh, ħajkun hemm il-Guinness World Record holder hemm li mara li għandha ħafna records tal-Guinness tal-World li tieku ħafna ħafna ħafna likaw, ġifier. U din ħajkun il-finali mbagħad il-sfidi tas-saħħa u din. U eh, min jixtieq jiġi eh, ħajju peċi mal-familja u eh, ħajju peċi magħna u kaw. U nixtieq ngħid li jien ħajkun l-uniku strongman hemm naturali Jien dejjem kont naturali, lifetime natural, jiġifieri qatt ma missejt id-drogi u dejjem kellimt kontra d-drogi fis-sports. Issa ħa nieħu din l-opportunità biex nitkellem kontra d-drogi fis-sports ukoll u dejjem ngħid li tfaw biex ma jieħux dawn il-drogi, m'hemmx għalfejtu dawn il-drogi. kif jgħidu bl-Ingliż you can be strong without these drugs. Tifhem? M'hemmx għalfej. U dik hekk nixtieq ngħid eh, ningrazzja l-pubbliku għal appoġġ eh, ħanamel ħilti eh, għalkemm qiegħed fil- jien naturali, diffiċli ħafna biex teba imma ħanamel ħilti biex namel minn kollox għal Malta u l-Maltin u għawċin kollha. Ningrazzjak.